Capítulo nuebe E straf. Chon Jan tabata sa cu e tatatin cu acto alihé. Prome cu Virginia su famia por bin molestié. Specialmente di un Julian rebelde cu tabata spera problema. P'esey tabata cuestion di hiba Virginia leu di Barbolia. Mas pronto posibel. Prepara e kitrin! Chonyan, su orde kortiko na Juan tabata bon kla, Nan lo bai orá e stat. Ku un kabuya Juan a mara Virginia su manan. Ya, e no tabata resistí mas, tabata komo si fuera tur su forsa a slip sali for di su kurpa. Tantu kos a pasa. E tabata sintá keto riba un baranka plat tras di e kas. mientras cu Juan a saca e cabai bieu flaco for di e stal, pon'é dilanti di e kitrin di palo for di Shon Yan su cas, bosnan a hitá tawata razoná. Che! Mi no kere paña nan fis ei mas! I di hende a reconocé marchi su bos. Ben ta afó! Juan a hisé i bent'é den e kitrin manera ta un saco di maishi e tawata ta. El a subi kai sinta banda di dje, i e no a kita su bista for di dje ningun ratu. Mientrastantu, nan tabata warda riba shon yan. Juan tabata keda wak e ku kara bon serio i un mirada ku ta mata. Virginia a bai sinta den ful e otro skina di e ketrin. Mas leu for di Juan cu e tata por. Soñan a coi e sweep cu tata tin den e kitrin y el a dale cabai su tras flaco. E winnan grandi tabata keda krak ora e bestia a tuma algun paso cauteloso. Ora nan a pasa e cas grandi, Virginia wak e shimis cu flor chikito benta riba trapi di beranda. Rato rato Pinto ta ta keda hisi som un tiki. Niun hende tabata wòri kuné mas. E kitrin a kore keda krak ku shon hian. Virginia i Juan den dje pasa banda di e chosanan. Hopi hende tabata para kanto di kaminda ta wak e teatro. Un grito resoná, Lagebai! E bosnan di hende muhé tabata sklama, Pronto nos lo wak bo bèk, Virginia! Perseverá! Tímido, Virginia a wak rònt. El a wak un bòshi di kabei krul ta aparesé banda di e kitrin, nèt ariba di e rònt. Tabata Plásido, ku tabata kore banda di e kitrin. Virginia! el a grita. pero promé ku Virginia por a papia, Shonyan a bisa ku un bos gròf, Bai bo kasa abo! No por a mira Julian ningun kaminda i Juliana a bai paten. Pa e no tin nodo di wak kon nan ta hiba Virginia bai. Na kaminda pa Oranjestad nan a pasa banda di Jefrouw Flora su kas. tabata bisto cu John Yan tabata nervioso pa pasa ey banda. El a dale cabai mas duro ainda riba su atras. Como si fuera e no ta ta kier ta den pleno bista di e vrouw Flora mas tempo cu ta necesario. Virginia tabata sa masha tempo caba cu John Yan tabata tin miedo di e vrouw Flora, pero nunca el a comprende dicon. Ora bo ta wak i sinti kosnan ku otro hendenan ta wak i sinti? Tin hende ku ta haña miedu di bo. Jufrou Flora a kontest'é ora el a puntr'é. Virginia a sinti ku tabata mihó pa no keda insistí i dje no a papia mas di esaki. Ora e kitrin a pasa banda di Jufrou Flora su kas tur kos tabata ful será i ningun hende no por a weita Jufrou Flora. ningun caminda. Esaki a pone Virginia perde animo y sinti rabia. El a duna Juan un scop duro. Juan kier a scop e bek. Pero net na momento ey nan a tende Shen Yan su stem pisa. Woow! Na crakmento e kitrin a dal para dilanti di Shon Pieter su cas, un amigo di Shon Yan cu tabata biba na Oranjestad. Shonja a bula for di kitrin i a suai na su amigu ku a sali for di e kas. Nan a alehá un poko pa para kombersá i Shonja a keda mustra regularmente den direkshon di Virginia. Un rata despues el a kana bai bèk na e kitrin i el a bisa Juan, Laga e mucha aki numa. E ta por keda aki te ora e haña su sentensia. Juan no a pens'é dos biaha pa gara Virginia na su brasanan. Shon Peter a bisa, Lag'é ku mi! El a lòs Virginia su mannan i el a duna Juan e kavuya bèk. Mi por hasi bon uso di dje! Shon Peter a hiba Virginia na un kamber patras den e kas. Kaminda e mester a keda e resto di diadumingu. Promé ku el a sera e porta, el a pone un tayó ku pan di maishi i un beker di awa riba flor. Tabata obio ku e no ta gusta papia, pasobra el a bai sin bisa un palabra. Kiko nan ta bai hasi ku mi awo? E pregunta aki a keda spook den Virginia su kabes, te ora el a logra pega soño porfin, despues di tur loke e a pasa, el a keda morto kansá. Pa su mañan mainta, Shon Pieter a lant'é for di suño. Frega e flur di kushina, tur loke el a bisa. Den kushina ta tatin un hemchi di awa poní i Virginia a kuminsá frega. Aki aya, e tabata wak e karanan di su famia den awa riba flur. E tabata haña nan falta. Mari e por a kore bai bèk Barbolia, serka Plácido, Juliana i Julian. Imposibel! Shon Pieter a sera tur kos bon na yabi. Virginia tabata fregando e flur ainda, ora cu un kitrin cu su wielnan ta krak a yega dal para dilanti di e cas. Mesora el a tende un hende ta cana den gan. E porta a dal habri hancho, tabata Juan. Abo! Bin cu mi! El a raus y gara Virginia di un forma bruto na su brasa. Shon Jan i Shon Pieter tabata papiando ku otro pafó. Mi a regla tur kos kaba ku e gezaghèber. Virginia a tende Shon Jan bisa, Promé ku Juan a push'é pa e drenta den e kitrin. E kitrin a dal para na Fort Southman na Oranjestad. Nan a kana drenta un porta dekorá grandi. Den ofisina di e Gazá Hèber tabatin dos hende hòmber sintá tras di un mesa. No tabatin bentana i e murayanan diki tabata tene e kalor di solo pafó. Un di e hendenan hòmbernan tabatin un skref diki den kual e tabata skribiendo algu. Esun otro tabata e hefi di mas halto mes, e gezagheber. Virginia haya rel. Shon Yan a kana bai serka nan, duna nan un man i pone man ariba nan schouder di manera amabel. Virginia no a comprende tur cos cu nan a papia cu otro. Hulandes, hopi biaha tabata incomprendibel p'e. El a scucha cu atencion. nan a papia di un shimis hortá i e palabranan ladrun i fresku a kai vários biaha. Shon Yan tabata keha, Sa pase mas i mas ku nan ta horta nos payanan. E tono di e bosnan tabata menasante. Kiko abo tin di bisa? E bos pisá di e gezagheber tabata presoná den e kámber friu. Virginia a spanta ora el a wak den e wowonan blou di e gezagheber i bisa tur gago, Mi, mi no ta ladron! Nos tin mester di tela pa kos e paña! Su stem tabata parse di sparsé lihé den aye friu di e kamber. E shownan a bai di akuerdo ku otro hopi lihé, tantu ko'i fresku asina mester di straf. e gezaghèver no tabatatin nodo di pensa largu di e straf. Dos siman di trabou forsá, e palabranan di e gezaghèber a dal Virginia manera un ola di lamá grandi ku a lag'é sin rosea. El a wak ku Shon Yan a keda satisfecho ku esaki, i Juan su mirada tambe tabata sta li, Esei ta siña bo. Dos siman hopi pisá a sigui pa Virginia. Huntu ku otro prisioneronan e trata sera di un barak traha spesialmente pa esnan ku tabata obligá di traha riba e kaminda nobo di Santa Cruz. Intenshon tabata pa e kaminda aki hasi bida di e shonnan mas fásil pa nan trasportá palo pa waf. Den dia, Virginia huntu ku e otro prisioneronan tabata forsá pa koba den e tera duru yen di stòf. Nan tabatin ku kita sushi grandi, garná, baranka na piedra chikitu, kòrta i hiba mata i palu. Virginia a sinti hopi biaha manera e ta bai kai flou di e kansansio. E otro prisioneronan, tur hende homber i mucha homber, tabata yud'é te na unda ku nan tabata por. Pero ku un bui pisá na bo bia, tabata sinti manera tera ta ranká bo bai abou. Anochi, Virginia tabata promé pa pega soño. Su lugá den un skina di e barak tabata mes vis i yen di stòf ku e kaminda ku e tabata traha riba dje den dia. E tabata sinti manera tur e stof ta drenta dent su cabes. El a stop di traha cantica. Solo a subi y a baha des cuater biaha prome cu Virginia tata tin mag di bay bek cerca su famia.